Għalkemm il-quddiesa hija esperjenza divina, hija l-azzjoni ta' Alla fil-ħajja tal-bniedem, imma tinvolvi l-bniedem sħiħ Tinvolvi lill-bniedem sħiħ bħala persuna u tinvolvi l-bniedem sħiħ anke fis-soċjetà li huwa jgħix, il-komunità tiegħu, il-familja tiegħu. U allura il-quddiesa hija magħmula minn elementi li jużaw il-bnedmin, li jinvolvu l-bnedmin, imma li jdaħħluhom fil-qalba tal-misteru ta' Alla. Waħda mill-affarijiet li tajjeb li wieħed jaħseb fuqha hija din, il-quddiesa ma tibdiex propju meta s-saċerdot joħroġ mis-sagristija u jersaq lejn l-artal. Imma meta aħna nkunu d-dar u għal bniedem jisma' l-vuċi ta' Alla ssejjaħlu biex jingħaqad miegħu, jagħti każ tal-bżonn li Alla jqanqal fil-bniedem għalih, u l-bniedem iwieġeb għaliha, il-purċissjoni lejn il-quddiesa tkun diġà bdiet. Għalhekk familji sħaħ li jmorru quddiesa flimkien, individwi, kulħadd bl-istorja tiegħu fuq spallejh, kulħadd bl-isfond tiegħu, b'dak kollu li jkun għaddej minnu. Iżda meta il-ġemgħa tinġabar flimkien fil-knisja, ikun hemm ħin li fih kulħadd ikun qiegħed jipprepara ruħu. Is-saċerdot fis-sagristija flimkien ma' dawk li se jgħinuh biex iqaddes, biex jgħix din l-esperjenza divina f'isem il-Knisja, ikun qiegħed ukoll jipprepara ruħu billi jilbes l-ilbies liturġiku, iħejji l-kotba, iħejji l-offerti, iħejji dak kollu li hu meħtieġ biex kemm jista' jkun il-quddiesa mill-bidu sal-aħħar ma tiqafx. Imbagħad għandna l-ewwel purċissjoni fil-quddiesa li hija l-purċissjoni tad-dħul. Is-saċerdot jipprepara l-inċens meta jkun se jintuża, l-inċens li simbolikament jurina li t-talb tagħna, kif jgħidilna anke l-ktieb tal-Apokalissi, jitla' permezz tal-anġlu qaddis ta' Alla mingħand il-bniedem minn fuq l-artal ta' Alla fost il-bnedmin quddiem il-preżenza ta' Alla nnifsu. Għandna l-fwar tal-inċens huwa fwar li jfuħ li jitla' quddiem Alla bħalma jitla' jfuħ it-talb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Mhux bilfors ikun ifuħ għax talb sabiħ, imma jkun talb li jirrifletti l-esperjenza li aħna qegħdin ngħixu bħala bnedmin fil-Knisja, kemm bħala individwi u kemm bħala komunità Nisranija, dejjem hija talba li titla' tfuħ quddiem Alla. Il-fatt li l-bniedem juri l-bżonnijiet tiegħu lil Alla, ifaħħru, iqimu, jadurah u jirringrazzjah, jitla' bħal talba tfuħ quddiem Alla. Il-Knisja wkoll fil-liturġija tagħha tmexxi l-purċissjonijiet tagħha wara s-Salib, is-Salib li huwa s-sinjal tal-identità tagħna. Niftakru Ġesù fil-Vanġelu qalilna min irid ikun dixxiplu tiegħi jrid jerfa' s-Salib, is-Salib tiegħu u jimxi warajja. Salib mhux bilfors terfgħu fuq spallejk imma Is-salib li terfgħu u timxi warajh qisu l-istendard tiegħek u allura fil-purċissjonijiet tagħha l-Knisja, kemm fil-Knisja u anke barra, tuża l-kurċifiss b'żewġ xemgħat jixegħlu miegħu biex turina li aħna din il-mixja m'aħniex nagħmluha weħidna jew inkella min rajna f'direzzjoni li nistabbilixxu aħna imma qegħdin nimxu wara Kristu Msallab. Kristu Msallab li jwassalna lejn Dak il-post fil-knisja fejn se jiġi ċċelebrat is-sagrifiċċju, allura għandna il-post il-qaddis, l-artal mbagħad li fuqu jiġi kkunsmat is-sagrifiċċju fejn il-ħobż u l-inbid jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù, isir il-qaddis tal-qaddisin. Propju l-artal isir il-qaddis tal-qaddisin għaliex fuqu għall-kliem tal-qassis u għall-fidi tal-Knisja, il-ħobż u l-inbid li l-komunità Nisranija tkun ressqet biex jiġu offruti f'dan is-sagrifiċċju jinbidlu fil-ġisem u fid-demm ta' Sidna Ġesù Kristu. Il-Knisja wkoll permezz tas-saċerdot tqim il-kurċifiss billi ssellimlu u tqim ukoll l-artal li minnu nnifsu huwa simbolu ta' Kristu. Saċerdot iqim l-artal mhux biss billi jbusu, imma meta jintuża l-inċens idur miegħu u jinċensah. Fakruna ħafna fil-inċens li kien jinħaraq fuq l-artali fit-Testment il-Qadim. B'dan il-mod il-Knisja tintroduċina lejn dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa, din l-esperjenza divina li Alla b'imħabba u b'ġenerożità kbira jagħmel mal-bnedmin.